Mistednin distinti, donaturi tad-demm, impjegati tas-servizz ta' trasfużjoni tad-demm, ħbieb. Huwa pjaċir kbir tiegħi li għat-tieni darba fl-istorja tad-donaturi tad-demm f'pajjiżna qed ninaqdu biex niċċelebraw il-ġenerożità bla qies ta' sbatax-il individwu li qed jingħataw għarfien fl-okkażjoni tal-Jum Dinji tad-Donaturi tad-Demm. Il-kontribut tagħkom għall-ġid tal-poplu ta' dawn il-gżejjer huwa għajn ta' aspirazzjoni għalina lkoll. F'ismi u f'isem il-poplu Malti nagħtikom ħajr minn qalbi. Din l-okkażjoni hija messaġġ qawwi li jsaħħaħ it-tema magħżula għall-Kommemorazzjoni Internazzjonali għal din is-sena, Id-Demm Jgħaqqadna Lkoll. It-trasfużjoni tad-demm u prodotti tad-demm isalvaw il-ħajjiet ta' miljuni ta' nies madwar id-dinja kull sena. Madanakollu huma biss 62 pajjiż fid-dinja li jiksbu l-mija fil-mija tad-demm li jeħtieġu mingħand voluntiera li jagħtu d-demm bla ħlas. Skont l-Organizzazzjoni tas-Saħħa, madwar 40 pajjiż għadhom jiddependu fuq għoti ta' demm minn membri tal-familja. kif ukoll f'ċerti każi estremi, fuq donazzjonijiet bil-ħlas. L-għoti tad-demm ifisser ħajja itwal għall-pazjenti b'mard terminali kif ukoll kwalità ta' ħajja aħjar. Nies li jagħtu d-demm huma essenzjali għal proċeduri mediċi u operazzjonijiet kumplessi u jsostnu l-interventi essenzjali li jsalvaw il-ħajja. li minn daqqiet ikunu meħtieġa fil-kura tal-ommijiet u t-tfal. F'Malta huwa l-għoti tad-demm b'mod volontarju li jaqdi l-bżonnijiet tal-isptarijiet tagħna. Għaldaqstant dan il-jum jagħtina l-opportunità li niċċelebraw, ninkoraġġixxu u nsaħħu l-kultura ta' servizz volontarju li diġà jeżisti f'pajjiżna. Huwa wkoll jum li fih jenħtieġ li nisħqu fuq l-importanza tal-konnessjoni li teżisti bejn id-donaturi tad-demm u l-pazjenti. Illum hija opportunità wkoll biex nagħrfu kemm is-sistemi ta' donazzjoni volontarja u bla ħlas huma essenzjali biex in-nies ikunu mħeġġa jieħdu ħsieb xulxin. Illum ukoll hija okkażjoni biex niċċelebraw is-sehem kbir li d-donaturi tad-demm f'pajjiżna jagħtu biex tinħoloq għaqda bejn individwi, familji u diversi komunitajiet f'Malta u f'Għawdex. Jalla dan il-jum u l-messaġġ ta' solidarjetà jservu ta' stedina u inkoraġġiment għal kull min hu b'saħħtu, speċjalment żgħażagħ li qatt ma taw id-demm, biex jitħajru jagħmlu dan b'riżq dawk fil-bżonn għax ikunu f'sitwazzjoni bejn ħajja u mewt. Ippermettuli nieħu din l-opportunità wkoll biex nifraħ lil dawk kollha li jaħdmu fis-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Demm. Grazzi għall-isforzi tagħkom l-għoti tad-demm jibqa' prijorità ewlenija fuq l-aġenda nazzjonali. Ix-xogħol bla heda tagħkom jiżgura kwalità, sigurtà u provista adekwata ta' demm u prodotti tad-demm għall-pazjenti li ħajjithom tiddependi fuqhom. Inħeġġeġ ukoll bis-sħiħ lill-pubbliku Malti biex jibqa' jwieġeb għas-sejħiet urġenti għad-demm, għaliex dan il-ġest ġeneruż isalva l-ħajja u jiżgura li l-provvista tad-demm f'pajjiżna tibqa' adekwata u sostenibbli. Fl-aħħar nett, ejjew ningħaqdu flimkien biex nirringrazzjaw lil kull voluntier u voluntiera li għażlu dan il-ġest nobbli li jagħtu d-demm biex jasalvaw il-ħajjiet f'pajjiżna. Il-ġid tas-soċjetà tagħna għandu jkun mibni fuq dan is-sens ta' dmir li nieħdu ħsieb xulxin, l-aktar lil dawk l-aktar vulnerabbli fostna. Meta nagħtu d-demm, nagħtu l-ħajja lil min għandu bżonnha.